Youtube Mirasym kanaly. Essalawmaleýkim hormatly adamlar! Şu gün türkmeniň taryhynda örän bir ullakan iş bitiren beýik şahsyýedimiz Keýmir serdaryň ömri beýany barada gürrüň edip bermekçi. Biziň ata-babalarymyz on dördünji asyryň ahyrky çärýeklerinde hanlyk edip Aman han diýen ýaşulymyz teke türkmeni hanlyk edýär ekeni. Bi şo zamanada-da Teýmir Agsak Samarkandy özüne paýtagt edinip, hanlygyny dikeldipdir. Ol bir basybalyjy adam, häsiýetli adam bolany üçin töwerek daşlarynyň hemmesini basyp alypdyr-da, indi Hywa gaýtmak niýeti bilen ýetmiş müň goşun alyp, Garagumuň üsti bilen aýlanyp, Hywa barmak niýeti bile gaýdypdyr. Şu goşunyň, ýetmiş müň goşunyň öňünden Bir on müň töweregi adam bilen bir öňüni arçap barýan bir serkerdesi ýoluny arçap barýar ekeni. Ol adam hem-ä gidip barýan goşunyň ýoluny, amatly ýerleri gözläp tapýar ekeni, hemem bütin goşunyň iýjek azyk-suwlugynyň aladasy bilen gidip barýan, talaňçylyk edip gelýän adamlar-da. Bir tötänden Aman hanyň goşuny bile bular gabat gelipdir. Gabat gelipdir bolar ýetmiş müň arkasynda ýetmiş müň goşunyň barlygy üçinmi ýa öňündäki goşuny äsgermezlik edipmi şeýdipdirde sen men ýok bular gös-göni urşa girisipdirler Aman hanyň goşuny şo zamanda biziň ata-babalarymyz sowuk ýarag bilen urşmaga bijaý gaty ökde ekenler Hemme töwereklerde hemme kişiler tarapyndan tanalýar eken. O goşun özüne göwni ýeten üçin bularly uruşyp başlapdyr. Ol az salymyň içinde ýaňkyň serkerdesi goşunynyň gyrlyp, gutaryp barýanlygyny aňypdyr. Muny bilenden soňam bir alaç tapman, gös-göni arka tarapyndan. Teýmir agsaga Şungal goşunyň gyrlyp gutaryp barýandygyny, gyrlyp gutaryp indi gyryldy diýip habar bermek üçin ýanyndan bir on-on iki sany adamy bilen gaçypdyr. Gaçyp bi goşunam urşup duran goşun olaň gidenini hiç kim bilmän galypdyr gumuň içinde. Şeýdipdir-de bi Teýmir agsaga barypdyr-da, öňümizden bir na özümiziňkiden känem däl, şungalak bir goşun çykdy welin, Biz bular bile uruşmaly bolduk. Ýol bermediler welin, uruşmaly bolduk welin, gaty uruşgan adamlar ekeni. Meň goşunym, şindi alyp giden goşunymdan adam galmady. Men ýöne gyrlyp, gutaryp barýarka, ünsleri uruşda bolansoň gaçyp, size habar bereýin diýip gaçyp geldim. Hemmesi goşunym gyryldy diýip aýdypdyr diýýär. Teýmir Agsat ýaman gaty geň görüpdir diýýär. Şu goşunyň hemmesi gyryldymy seň? Hawa, Näme ýaraglar bar? Hiç zadam ýok, biziňki ýaly deň gylyçly urşup durlar ýöne, bijaý gaty uruşgan eken bular diýipdir diýip. Bi, şu goşunyňy şeýdip deň ýagdaýda adam sany artykmaç bolmasa, bi nädip beýle bela edip muň baryňyzy gyryp gutarýar eken, hansoň serdaryny meň bile duşur diýipdir diýýär. Şo zamanlarda-da adamlar Ak baýdak galdyryp, ilçiler arkaly iki goşun urşup bir maý bolan wagtlarynda arasynda ilçiler gepleşýär ekenler. Ýaňka baryp Aman han bilen ak baýdak galdyryp Teýmir Asagyň tarapdarlary muň bile duşupdyrlar. Seň bile han Duşjak diýýä, gel diýýä diýipdir, çagyrypdyrlar, ol Aman han, Gelsin hanyňyz duşjak bolsa diýipdir diýýä. Teýmir agsak muny görüpdir-de diýýä, Sen maňa goşun ýolbaşçy bolup ber. Bolmasa meň bu goşunymy munça adam öldüren, ondan soň men gaty bek jeza berýän. Meň yzymda ýetmiş müň goşunym bar, saňa hötde gelerlik ýagdaýym bar. Sen ýöne men seni bagşylaýan, sen maňa serkerde bolup ber diýipdir weli diýýä. Aman han aýdypdy, Ýok, men saňa serkerde bolmaýan diýipdir-de. Sen ikimiz bir üýtgeşik dünýäli adam ahyryn. Sen bir il talap ýören adam, saňa talaňçylyk gerek. Men bir parahat oturan halkyň hany. Men üstümizden kim söwda kerweni gelse, şoň bile ylalaşýas. Töwerek-daşymyz bilenem parahatçylykda, asudalyk durmuşda ýaşaýan adam biz. Biz il talaýan adam däl, saňa men goşun ýolbaşçy bolmaýan diýipdir diýýär. O-how, sen pikirlenip gör-ä, men Teýmir agsak, tanýaňmy meni? A kim bolaňda näme? Sen talaňçy adam ahyryn. Men saňa serkerde bolmaýan diýipdir diýýär. Onsoň muňa her näçe tekrarlap aýdypdyr welin, Ýok, men boljak däl diýip diýýär, aýagyny nepip durmuşyn diýýär, şeýdip diýip. Onsoň aýdypdyr diýýär, onda bolýa, sen sowul ýollan, biz Hywa geçip barýas. Biz Hywany basyp almaga barýan men. Aýryl ýolumyzdan, sowul biziň diýipdir. Men ony hem etjekgän diýipdir. O näme üçin etjekgän? Meň Hywaň hany bilen biziň şertnamamyz bar. Hiç kim üstünden duşman geçirmeli däl. Pä neme edýämiz-ä, seňňem goşuňy geçirjekkä. Sen düşünýäňmi, pikir edýäňmi meň diýýän zadymy, meň ýetmiş müň sany goşunym bar ahyry. Sen nädip muňa hötde geljek diýipdir diýen. Bizde söz etdik biri-birimize, sözünde durmadyk, türkmençilikde nembez bolýar diýilýär. Nembez diýmegem Nesilsiz bolýar diýmegi aňladýar. Men o söze eýe bolup bilmen diýipdir diýýär. Bäş müň adam gelse-ä sözüňde durmaly, ýetmiş müň adam gelse-de sözüňde durmaly dämi? Ondanam bir şert bormy nähali? Durjak diýipdir diýýär. Sen onda ertire çenli pikirlen saňa pürüje berýän diýipdir diýýär. Wagt berýän. Wagt berseň men şu adam taýyn uruşmaga diýipdir ýa ertirede garaşamadyryn ha. Goşun taýýar dur seň bile ur ýetmiş müň goşunyň bolsa bolsun diýipdir ýa. Biz gyrlyp gutarýançak seň goşunyň bile urşarys diýipdir ýa ýöne üstümizden bar git diýibä geçirjek däl diýipdir ýa. Onsoň ertire çenli saňa puryja berýän. Sen ýene pikirlen näme pikirlenseň diýip şeýdip Teýmir Atak yzyna aýlanyp gaýdypdyr ertir irden ýa ýene gelipdirler Haýyş edip, Akbaýdak galdyrypdyrlar bolup, Aman han barmandyram diýýär. Ýagny seň çakylygyňa-da barmandyr, urşa taýýar bolup dur diýýär. Onsoň bi kän goşun bilen, ýaňky bir on-on iki müň goşun bilen ýetmiş müň goşun urşa giripdir diýýär bular. Aý, garaz, uruş gaty köpe çekipdir, gaty kän adam heläk bolupdyr diýýär. Aman hanam bu uruşda biýem wepat bolupdyr. Şu Watan gorap, şeýdip wepat bolupdyr. Onsoň Temir agsak aýdypdyr diýýär, öz tarapyndan ölen adamyň sanyny biliň diýipdir weli, möçbersiz kän adam goşundan ölüpdir eken diýýär. Baý, bulary byň-alek edip, bu az sany on onki adamsy bilen, on onki müň adam bilen munça goşuny heläk edip bilýän bolsa, bulary Gös-göni Täterime göçürmeli diýipdir diýýär. Taklamakan diýýärler. Häzir syýasy kartada Hytaýda Taklamakan diýip ýazylgy durandyr, görseňiz kartada. Biziň şu oturan ýerimizden dört müň kilometr daşlykda ýerleşýär. Şo taýda bir ot bitmeýän ýerde gyrlyp, gutaryp, ölsünler diýip, daşynda gaty kän goşun bilen, on müň töweregi goşun bilen bulary gabap, hemme emläkleri bilen, bar zady bilen bu halky, galan halky sürüp, Täterime garşy ugrapdyrlar.